Essalawmaleýkum hormatly watandaşlar bu gün iki müň ýigrimi dördünji ýylyň on ikinji ýanwary hormatly watandaşlar on ikinji ýanwar türkmen halky üçin taryhy gün ýatlama gün ýagny matam güni hawa watandaşlar gynansakda häzirki wagt türkmenistanda şol matam güni bellenilenak doly ýagdaýda aýryldy diňe altynjy oktýabr bir müň dokuz ýüz kyrk sekizinji ýylda ýer titremede wepat bolanlaryň hatyrasyna matam güni bar beýleki günler ýok, ýagny on ikinji ýanwar barada ýok hiç hili resme habar. Watandaşlar umuman aýdylanda Gökdepe galasynda müňlerçe müňlerçe adamlar wepat boldy, şehit boldy, şolaryň ýatan ýerleri ýakda, imany hemra bolsun. Olar azatlyk üçin, erkinlik üçin göreşen mertlerdir. Biz taryhymyzy unutmaly däldiris watandaşlar, unutdyrjak bolup her näçe. Her näçe synanyşsalar-da, biz ýol bermeli däl. Munuň hem dürli-dürli sebäpleri bar. Gepleşigiň dowamynda biz üstünde durup geçeris. Ilki başda şu Gökdepe galasy barada bir gysgaça aýtjak zatlarym bar, watandaşlar. On dokuzynjy asyrda dünýä, şol döwrüň dünýä imperiýalary öz gol astyna almak üçin, dürli döwletleri öz koloniýasynda saklamak üçin, ýagny göreş ykjam dowam etdi on dokuzynjy asyrda. Habaryňyz bardyr, Hindistany Beýik Britaniýa, ýagny Angliýa näçe ýyllap öz koloniýasynda saklaýar. Hawa, Afrika döwletleri koloniýasynda saklaýar. Edil şondan kem galmajak bolup, Russiýa imperiýasy hem ak patyşa şondan kem galmajak bolup, näçe boldukça özüne beýleki döwletleri, beýleki halklary tabyn etmegiň kastyna düşýär. Gözi Orta Aziýa dikilýär. Oba girip öwrenip bilersiňiz watandaşlar oba goşmaça maglumatlary. Gazagystany basyp alyp ondan soň Özbegistany basyp alyp Kokant hanlygyny boýun egdirýär Hywa hanlygyny boýun egdirýär Rus imperiýasy Buhara emirligi tawyn bolýar emma ortada galyp duran oba Ahal oazisi ýagny Gökdepe Marra Türkmenistanyň häzirki çäkleri dek Russiýa imperiýasyna birikdirilmedik bolýar. Bir müň ýedi ýüz ýetmiş dokuzynjy ýylda Patyşa Russiýasy birinji Ahal ekspedisiýasy diýip taryhda atlandyrylýar we general Lomakini ugratýar. Oba general ýeňmäni başarýar. Türkmenler ýeňiş gazanýar. Bir müň sekiz ýüz ýetmiş ýedi, bir müň sekiz ýüz ýetmiş dokuzynjy ýyllarda Bolgariýany Osman imperiýasyndan azat etmek üçin uruşda özüni tanadan Ýagny bu musurmanlar bilen söweşmek taktikasyny sen gowy bilýärsiň diýip, general Skobelewe ugratýar. Bul taryhda ikinji ahalteke ekspedisiýasy diýip bellenilýär. Indi şu taýda edil ýerinde Umuman, Lomakin ýeňilenden soň orslaryň barybir söweş etjekdiginden habarly türkmen halky uly geňeş etýär we Nurberdi hanam gatnaşýar. Ölmeziniň öň ýany. Eýýäm Gökdepe söweşi döwründe Nurberdi han eýýäm aradan çykan bolýar. Gala gurmaly, orslardan goranmaly. Näme üçin? Sebäbi, ýene bir gezek aýtýan, türkmen halky erkinligi, asudalygy söýen halk. Bir halka tabyn bolasy gelmeýär. De, şunuň ýaly termin bar, goşun gullugynda gulluk eden erkek adamlar bilýändir, Prikaz ne obsujdaýtsa, prikaz wypolnýaýtsa. buýruk ýerine ýetirilmeli diýen düşünje bar we şo buýruk bilen gelen Skobilew duýduryş berýär, Boýun egiň, mende etmek buýruk bar diýip meni basyp alaýmaly. Siz rus häkimiýetine ykrar etýänligiňiz barada beýan ediň, biz şonuň poddannosy bolýas, şonuň podçineniýesinde, şonuň tabynlygynda bolmana razy diýip oba karar beriň, biz, men degmäýin, ýagny gan dökülmesin siz tarapdanam, biz tarapdanam diýip. Şoň ýaly ultimatum berýär, galanyň içinde maslahat bolýar. Dini başgalara nobat tabyn bolmarys, göreşeris, söweşeris, geljegimiz üçin, neslimiz üçin, halkymyz üçin diýip, uruş etmek kararyna gelýärler. Habara garaşyp ýatan general öz soldatlary bilen türkmenleriň beýle edermenlik etjeginden hiç hili habary ýok. Gijelerine nabeg diýilýär-de rusça. O gije galadan çykyp türkmenler ýöriş etýär. Ýatan rus soldatlarynyň üstüne üç gezek ýöriş bolýar. Birinji gezekde gowuja gyrýarlar ruslary. O ikinji gezekde eýýäm ruslar taýynlykly bolýar-da, türkmenler tarapyndan kän adam gyrylýar, üçünji gezekde hasam kän gyrylýar. Skobelew görýär, bakýar, ýok, bu türkmenler boýun egjek däl. Näme etmeli? Basyp almaly. Indi şol döwürdäki ýaraglara deňeşdirsek, türkmenlerde hyrly tüpeňler bolan az sanda, esasy ýaraglar gylyç, naýza, pyçak, hatda goýun gyrkýan gyrkylygy taýagyň ujuna daňyp naýza şekilinde, hatda şoň ýaly söweşýärler we birnäçe gezek şturm diýilýär-de, napadeniýe, çozuş bolýar gala, hatda zenan maşgalalar ykjam goranýar. merdiwan goýup galanyň diwaryna, galanyň üstüne geçjek, zaboryndan aşyp geçjek adamlaryň üstüne küýzeler zyňylýar, gaýnak gaýnadyp gaýnak guýulýar. Hatda şonuň ýaly ýagdaýda oborona, ýagny goranyş işleri amala aşyrylýar. Ýok, beýle hüjüm bilen alyp bolmajagyna göz ýetiren Skobelew galanyň düýbüni gazdyryp, bir diwaryň düýbüni gazdyryp, we bir müň bir ýüz altmyş tonna, ýagny poruk däri we gömdürip şo galanyň diwaryny patlatýar. Indi gala galanyň düýbi gazylyp ugraýar. Şol döwürde entek kän bir noweşi oružýe diýilýä. Şo döwrüň ykjam ýaraglaryndan bihabar türkmenler, Hä, bular diwardan-a geçip bilenok. Diýmek, galanyň diwarynyň düýbini gazyp, podkop diýilýär-de rus dilinde. O ýeriň aşagyndan gazyp, galanyň içinden çykjaklar. Aý, bolýa, çykanynyň kellesini togalap durarys diýip, güýçli edermen gan görüp ýören oba, köp uruşlara gatnaşan, esasy güýçli goşuny şo galaň düýbüne eltip goýýarlar, şo diwaryň, galanyň partlajagyndan, o diwaryň ýaryljagyndan görgüliler bihabar. O galanyň diwary ýarylýar. Oba ruslar çozup girýär. Ilkinji şo diwaryň aşagynda galanam şo ýaňky edermen türkmen goşunlary. Ilkinji ölen hem şolar bolýar. O şeýlelik bilen galany ýaryp girýärler. Hawa, gyrýarlar türkmen halkyny. Gyrýarlar, boýun egmediňiz diýip, edil ary bar ýaly bigünä ýaşy uly, ýaşy kiçi, çaga, aýal seretmezden rehimsizlik bilen gyrýarlar. Gyrýarlar. Bu maglumatlary watandaşlar SSR döwri kän gizlediler. Kän gizlediler bu maglumatlary, sebäbi ruslar bize gelip bizde gan dökdi we gan bilen basyp aldy diýen teoriýa, şonuň ýaly pikir halkyň kellesine gelmezligi üçin elinde baryny etdiler. Emma her näme bolsa-da fakt faktlygyna galýar. Hakykatdan hem geldiler, basyp aldylar we bigünä adamlary gyrdylar. Indi şo ýerde Köp nämede aýtýalar Skobilewi ýagny bigünä görkezjek bolýalar aý boýun egmelidi türkmen halky aý ýene bir näme ýok o eýle eden etdilige ýüzüni ýuwmak ýada şol adamy arşa götermegi men ýalňyş diýip düşünýän indi şol barada watandaşlar Rasiýada Rasiýa Federasiýasynda taryhçy adam leksiýa berýär Skobilew meselesi boýunça.

Belläp geçýän Gökdepede türkmenleriň görkezen edermenligi barada. Geliň şony diňläliň nämeler diýýän.
Türkmenistanda Gökdepe obasy diýip adyny eşidýändirsiňiz. Emma şol Gökdepe obasynyň bir iki däne eden taryhy beýat mandeni türkmeni bir olakan iftihar bolan bir eden işlerinden bir ikisini eşaret etsin. Gökdepe galasy gaýym Pugta beýik gala bolansoň, kafirler içerik giribilmepdir, daşdan muhasara edipdirler. Emma Gökdepe obanyň däne adamlary günde ertir bilen näli daşaryk çykyp, şol kafirler bilen urşup, çalşyp, birnäçelerini öldürip, agşam bolsa ýene-de oba girip, girip çykýan müşrikler. Bularyň däni. Hepdeler geçipdir. Bir aý, kyrk gün dagy geçipdir. Iki aýa golaý bolupdyr. Gökde bu obaň dämi azuwasy iýgiçgiler tükünip barýar indi. Iýmäge zat galanak. Bir azajyk arpa, bir az bugdaý galygly. Emma şol obaň eden işi näme? Şol arpalary, bugdaýlary özleri iýmäpdirler, eý, musulman doganlar. Atlaryna, baýtallaryna iýdiripdirler. Näme diýip? Yşky erti däni atlar baýtallar däni daşa diýip kafyrlaň arasynda urşa gidenlerinde şu kafyrlaň arasynda gomalaklap gaýdarla oň kafyrla däni görer How bulaň häzir häzir arpa bugdaýy dag kän bolmaly baýtalyň gomalagynyň yçinden arpa çykýa bugdaý çykýa Bula häzir atyly baýtally bugdaý arza berip duran bolsalar, özlerinde dagy bolçulyk bolmaly nissäni şeýle düşünsinler diýip-de, duşmana syýasat ýagşy diýip, özleri iýmäni atlaryna, baýtallaryna berýämiş diýipler. Bir. Ikilenjisi, şu meň aýdýan gürrüňim Dairatul Maarifi Buzurgi Turkmen nissäni ikilenji jeldiniň üç ýüz elli üçlenji sapasynda aýdygylaňa bir senetli gürrüň şu. Ikilenji gürrüň. Hulasa mal ösüp, mutaassafana, iki aýdan soňram däni kafirler galany ýaryp, galaň içine giripdirler. Galaň içine girenden soňram, zenany-merdan, uly-kiçisi ýok, her haýsy eline bir zat alyp-da, kafiryň öňünde durupdyrlar. Ruby-ru uruşmaly bolupdyrlar. Şonda Gökdepe obanyň däni zenanalary-da, Eý, aýallar, şu zat dykgaty! Gökdepe obanyň zenanalary biziň enelerimiz bolup geçen, Allaň bendesi bolup geçen, öz hijabyny, ipgesini, yslam dinini elden bermejek bolupdyr. Görüň, ahyry lähzä çenlin mugawemetlerini, istikametlerini gözläp, ahyr wagtlarynda zenanalar-da şol erkek kafirler bilen bile çalyşmaga durupdyrlar. Ellerine gylyç alşyp, däni kafirler bilen öňünde durupdyrlar. Emma şonda bir aýallogollaryň biri, Enelerimiziň biri bir kafyryň birisi bilen şeýle çalyşyp dunmaga, kafyr däni ýaňky zenananyň şeýle goşaryndan tutupdyr, elinden tutupdyr şeýle. Ýaňky zenana elini yza çekipdir, kafyr gögermäpdir. Ýene-de elini yza çekipdir, kafyr gögermäpdir. Üçlenjisiri, Şol enemiz, şol türkmen aýallogon Şol türkmen gelinmäni bi elindäki gylyjy bilen öz elini çekip çakyp göýberipdir. Bir bir eli iki kafyr oň kafyryň eli däli degdi, şol el maňa gerek däl diýip öz elini çapyp kesip göýberipdir. Eý musulman dogan, eý dogan aýal dogan, şu biziň enelerimiz haşy, biziň ejelerimiziň gürrüň haşy. Siz ýaly dogan gelin wagtyndaky eden işini gözle, öz elini kesip goýberýär kafirin eli degen el maňa gerek däldi, sen.
Görýäňizmi watandaşlar hatda şo Eýran Türkmenleri şo Gökdepe galasynda bolup geçen edermenlikler barada ho gürrüň berýärler. Ho iki wakany ýatlap geçýär birinjisinde hatda. Özleri iýmän bugdaýlary diýe atlaryna beren diýe şu atlar bilen çykyp söweş edende atlar tezekläp gaýdanda şu atyň tezegine seredip hä bul entägem bular türkmenler atlaryna dagy bugdaý berýän bolsa diýmek zapasy kän bolmaly diýip şu diýe şolam bir strategiýa şuň ýaly syýasat ýöredipdirler diýe. Ikinji mysal getirýän o wakasy bir zenan maşgala hatda şu başda belleýşim ýaly hatda aýallaram erkekler bilen deňine durup söweşen, azatlyk üçin, erkinlik üçin, şo gylyçlaşyp durka diýip bir rus soldaty şo zenanyň goşaryndan tutýar, ýagny elinden tutýar. Silkip aljak bolýar elini, ýaňkyda goýberenok diýip. Hawa, kapyryň diýip tutan eli diýip maňa bul el gerek däl diýip öz elini diýip gylyjy urdy diýip öz elini çapyp taşlady diýip. Ýa-da şunuň ýaly edermenlik görkezip bilen türkmen halkymyz, watandaşlar. Unutmalyň, biz hem şolaryň nesli. Watandaşlar, erkinlik üçin, azatlyk üçin göreşmegimiz gerek. Türkmenleriň edermenligi, gaýduwsyzlygy, mertligi barada näçe gürrüň etseň edibermeli. Türkmen halkymyz gahryman halk. Men öňki çykyşlarymda-da birnäçe gezek aýtdym. Hatda, ine, sirkde, O ýolbarslary, gaplaňlary o halkanyň içinden bökderip zat edip, sirkde çykyş etdirýärler. Emma hiç bir dünýäniň hiç bir sirkinde möjegi şoň ýaly çykyş etdirip bilenoklar. Sebäbi garnynda bar möjegiň, erkinlik, tabynsyzlyk, boýun egmezlik. Biziňem garnymyzda bar watandaşlar. O şony unutmalyň. Hawa, watandaşlar, aýdyşym ýaly, näçe gürleşsek gürleşibermeli Gökdepe galasy barada goşmaça maglumatlar diňlemek, bilmek isleseňiz, başga-da dürli-dürli saýtlar bar, dürli-dürli kanallar bar. Taryhymyzy unutmalyň, watandaşlar, näçe kalendardan aýyrsalar-da, barybir biz ýatlarys. Hawa, ýene bir gezek Gökdepe galasynda şehit bolanlaryň ýatan ýerleri ýagty, imany hemrasy bolsun, biziň geljegimiz üçin, erkinlik üçin! asudalygy üçin göreşen halkdyr. Hawa, gepleşigimi watandaşlar şeýle sözler bilen jemlemäni makul bildim. Hawa, diňläň, baha berersiňiz. Duşmana asla boýun egmedik. Taryhym, Gökdepe galam senmidiň? Zalymyň minnetin hiç çekmedik. Namysym, Gökdepe galam senmidiň? Aldyrmansoň, soňunda ýaryldy. Ganlar döküldi, ilat gyryldy. Şehitlerimiz topraga garyldy. Ymaratym, Gökdepe galam senmidiň? Nejis duşman gurşady daşyňy, Egdirjek bolup belent başyňy, Duşmana gerip polat döşüň. Ilim erkinlikden goýup sen jyda, Türkmende kastyň barmydy, eý Huda? Bir günde müňläp-müňläp janlar pida. Hasratly Gökdepe galam senmidiň? Topragyna göz diken duşman, Gyrdy halkymy, etmedi puşman. Maksada ýetmän, arzuwlara aşman, Armanly Gökdepe galam senmidiň? Şehitlere açdyň giň gujagyň, Oduň söndi, ýykyldy ojagyň. It ogly, Skobelew atly güjegiň. Pidasy Gökdepe galam senmidiň? Öler türkmen, namartlygy seçmez, Namys, ygrar, sözünden geçmez. Ornuň baky, ýüreklerde adyň öçmez. Geçmişim, Gökdepe galam senmidiň? Gargyn, ýaz gar, isleseň sögün. Türkmeni gyran dostmy bu gün? Gözlerde ýaş, damakda düwün. ajy ykbalym, Gökdepe galam senmidiň? Matam tutýar türkmen ýas baglap, Hasrat içinde bagryny daglap, Galam. Synladym seni aglap, aglap, Şehitler ummany, Gökdepe galam senmidiň? Kysmat eken, belanyň geçdigi bolsun, Päkize ýürekler imandan dolsun. Kast eden ýagy. Saralyp solsun, Daýanjym, Gökdepe galam senmidiň? Binýady diýer, diňleýip böwür. Ajy kysmat, agyr bolupdyr döwür. Çarhy pelek, çarhyň bize tarap öwür. Mukaddes Gökdepe galam senmidiň? Ynha watandaşlar başardygymdan şeýle setirler ýazdym. Hawa, indi öňki aýdyşlarym ýaly men bu işlerde juda professional däldir, elbetde kemçiligi bardyr. Başardygymdan elimden çykan iş şeýleräk. Hawa watandaşlar men şunuň bilen öz gepleşigimi geçirip gutarýaryn. Üns berip diňläniňiz üçin, tomaşa edeniňiz üçin, biparh galmadygyňyz üçin. Ullakan minnetdarlyk! Matam gününde öten-geçenleriň hatyrasyna doga-dileg etmegiňizi sizden ullakan haýyş edýärin. Biz taryhymyzy unutmaly däldiris. Geçmişi bolmadygyň geljegi bolmaz, watandaşlar. Geçmişi biz unutmaly däl. Geçmişde goýberilen ýalňyşlyklardan ugur alyp, netije çykaryp, şo ýalňyşlary düzedip, indikide gaýtalamajak bolup, şol ugurda ykjam hereket etmelidiris. Sag boluň watandaşlar saglykda görşeliň.